Hir, pob aros, ond o'r diwedd 'da ni'n ôl yma ar gaeau Bont Tacho Wyn ar gyfer Sioe Nefyn. A chi be, mae'n deimlad braf iawn cael bod yn ôl, a fel y gwelwch chi, mae hi'n brysur 'ma. Gyda mwyafrif o'r sioeau wedi gohirio dros y ddwy flynedd diwethaf, mae'n argoeli i fod yn flwyddyn well Meic i'r arddangoswyr a ffyddloniaid y Sioeau Bach. Mae Sioeau Amaethyddol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i gystadleuwyr, stondinau masnach a busnesau lleol. Ac un sydd wedi bod ynghlwm â Sioe Nefyn ers 1989 ydi'r ysgrifennydd Eirian Lloyd Hughes. Faint o waith oedd trefnu sioe Nefyn ar gyfer eleni? Oedd o'n dipyn o waith. Um, yn un peth, gafon ni dipyn llai amser na garfer. Da ni'n arfer dechrau mis Tachwedd, ond lenni oedd hi'n fis Ionawr oherwydd cyfyngiadau. A mi nid oeddwn ni'n dechrau gweld cyfyngiadau yn llacio, wnaethon ni gael pwyllgor bach at ei gilydd a penderfynu jyst mynd amdani. Be dan ni weld yma heddiw ydy ffermwyr wrth gwrs, pobl cefn gwlad, pobl o drefi, ond llawer iawn o ymwelwyr. Oes, mae, mae'n sioe sy'n tynnu ymwelwyr, a mae'n gyfle da hefyd iddyn nhw gael gweld beth sy'n digwydd yng nghefn gwlad. Um, llawer un o'n nhw ddim yn gwybod uh, gweld anifeiliaid mewn cae, ond ddim yn gwybod y gwaith sy'n mynd ymlaen, fel y bridio ac yn blaen, a mae o jyst yn ffenna siop dda i amaeth, a mae'n mae neis gweld ymwelwyr, da ni'n croesawu ymwelwyr, croesawu bawb yma, dweud y gwir. Pa mor heriol ydy cynnal sioe fel hon. Mae'n heriol iawn, yr unig beth 'da ni 'di ffendio leni, mae costa wedi codi, costa llogi offer wedi codi yn sylweddol leni i gymharu a be oedd o tair blynedd yn ôl. Um, costa postio allan, bob matha o gosta, 'da ni yn gweld hynny. A fel 'da ni'n mynd ymlaen, dwi'n siŵr bydd yr her yn mynd yn fwy, ond dwi'n meddwl fe rai ni jyst dal i drio.
Un sydd wedi bod yn arddangos yn y sioe yma ers Degawd bellach ydy Karen Jones, Rhos Helyg, Bryncroes, ac mae ganddi lond trelar o ddefaid penfraith bryniau Cymru yn barod i gystadlu. Wel, dyma ni. Mae'n ôl, Karen. O, yndi. Sioe Nefyn.
Ia. Ia. A ti wedi bod yn brysur? Do, da ni wedi bod yn trio paratoi nhw. Mae gennym ni ron bach o waith i wneud eto fyd bore yma. Stumog yn trai.
Yndi, yn ofnadwy. Ti di bod yn brysur yn pincio. Do. Ond di hein ddim di bod allan yn unlla felly, erioed o blaen? Um, Mae'r ddafad yma di bod gen i. Be di enw hon? Anwen di hwnna.
Anwen? Ia, ia. A be di hanes i? Um, mi...
Nes i prynu hi pan oedd hi'n oen. A mae di bod y ddafad andros o dda i ni. Ers faint wyt ti hefo'r defaid penfri? Um, Mi gesh i dair oen fan nhw ac un oen Maharan yn bresant pen blwydd gyn y gŵr yn 2002 dwi'n meddwl. A felly nes i ddechrau efo nhw. Ugian mlynedd? Ia. Ia. A di bod rownd y sioeau i gyd? Si sioe Tudweiliog 2011 a wedyn fan hyn 2012. A dyna fo, do'n na'm stop 'di nag oedd?
Un arall sydd wedi bod yn dangos yma ers tro byd ydy Meili Roberts, fferm Uwch Glan, Llanfair ger Harlech. Mae o a'i deulu wedi bod yn dangos ei defaid syffoch yn Sioe Nefyn ers 2006. Dwi'n meddwl bod yr hogyn mowr 'ma licio fi chi bois. Yndi, dwi'n meddwl bod o.
O mae o licio moetha yn sicr dydi? Yndi. Pw 'di hwn Meilir? Uh, cael ysgellog yn cyntaf ydi hwn. O Sir Fôn? Ie. Yeah. Llynaf gaffau enni. Rhagol!
Mae'n glampin ydi? Yndi.
Da chi di colli'r sioia Meilir? Do. Do?
Do.
Do. Ond ti'n cael help yma'n sioe Nefyn gan Aron sydd yn nai i chdi? Ie. Yeah.
i ddangos Suffolk cadair. Ie. Wan ta be sy'n dda am sioe Nefyn a Ron a paid ti a deud y ffair fach. Yy dangos y defaid a weld ffrindia fi yma ac ga'l hwyl. Ga'l amser braf. A di'n braf cael sgwrsio gweld y gwahanol ddefaid. Yndi. Braf iawn. Pob lwc i chi heddiw.
Diolch. Er i nifer o sioeau yng Nghymru gael eu gohirio llynedd, Fe fuodd rhai'n gystadlu dros y ffin, a dyna be wnaeth John a Lynn Foxwell, a hwythau hefyd yn dod o Lanfair ger Harlech, ac 'na arddangos eu gwartheg o sioe i sioe gyda help llaw Gwilym Jones.
This is the first time we've been out to Nefyn for it'll be the third year, won't it? Exciting.

And the croeso in Nefyn is important. Very much so.
If you feel you've been made welcome and you have a bit of fun, it makes the day.
Mae'n brysur arnoch chi, Gwilym. Yndi.
Chi sy'n helpu Lynn a John Ia. i ddangos.
Ia.
Be sgynna chi ma heddiw?
Uh, tarw fydd o'n dair mis nesa. A'r heffar fydd un mae yn ddyflwy. Be di enw hwn?
Sac. A be da chi feddwl o sac? A mae'n darw arbennig iawn, mae'n ffein fel oen.
Bydd eich calon chi'n curo pen fyddwch chi'n mynd ar, ar cradur anfarth yma, rownd y cilch.

Be wyt ti wedi cael i gyd?
Um, Wel, mae'r Anwen. Y Cwyn.
Y Cwyn, de. Um, mae hi wedi cael y pen campwr. A mae'r um, Maharan Dyflwydd wedi cael yr is pen campwr. A mae bob un wedi cael rhywbeth, sy'n ei ddeud. Do, mae bob un wedi cael rhywbeth.
A sut mae wedi mynd o ran y sioe?
Mae wedi bod yn sioe dda a mae'n braf cael bod yn ôl fyd. Er o'n i'n nerfus o'n nadwy bore yma. Ond um, na, sioe dda.
Wel, mae'n yna ddiben a coch. Da iawn!
Ia. Llan gyfarchiada, a llan gyfarchiada. Wan ta pwy a tha be? Ys i a sgellog. Ia.

Ie. Dros y bridiau i gyd.
Ie. Da, de? Ie. Dechra da. Dechra da, ie.
Ia.
Melvin Williams, Bryn Siencyn, Sir Fôn, enillodd Pencampwriaeth y Defaid gyda'r Cheviot. Ac i dyfu'n rhyfyd mae'r rhuben coch y gwartheg yn mynd, Sac, y tarw teir blwydd oed, yn cipio'r bencampwriaeth. A dyma fo, pencampwr gwartheg Sioe Nefyn 2022,

Nefyn 2022 i chdi Eirian. O, y ffaith bod ni wedi gallu chynnal i, y ffaith bod ti'n ddwrnod bendigedig o braf y wanwyn, a'r ffaith bod yna gymaint o bobl wedi dod allan i'n cefnogi ni. Da ni sioe gyntaf dydan, oedd sam byd i bod wan ers 2019. Um, gobeithio bod hwn yn agor y drws i sioia bach eraill, achos mae'r sioia bach mae mor hanfodol bwysig i gem glas.
Chi be, fel sa'n ni'n deud ymhen llun, mae hon wedi bod yn chwip o sioe. Mae yna bobl wedi gweithio'n galed iawn i sicrhau bod bob un dim am heddiw wedi bod yn ardderchog. Llongyfarchiadau mawr i sioe Nefyn.